motho tso ke ya go mogela mo thulaganyo ya gago ya uh, ml talk show nna ke duma morgan lekgetho mo gagabe ke itumetse motho tso ke na le moeng ka kwano mo thulaganyo ya motho tso ke selo fela o na le balesika le ditsala

itseng ka mo eh, ke bona ka kwa botswana ke leboge wena o reditseng ka fa ke bua ka aforika borwa ke sentse ke le yalo ke na le um moyeng wa rona ka kwano ke bua ka resort re tlabe re mo tsenya mo nakong e seng fediseng pelo ka kwano mo thulaganyong ya gago ya ml talk show resort le kae um dumelang tlheng re tsogile ga gona mathata eh, re itumetse go bona le wena ka Yes, ke re itumetse go bona le wena ke bua ka kgakgaripa, ke bua ka ka kapa ya rona ka kwano mo eh, ke bua ka metshameko mo kgweleng ya dinao se re se lebale rabi mo Afrika Borwa. Re swagete re kopa o go tlhalosetse gore re swa go tlo tlhagela kae ke itse gore nna le wena re tlhagela ka kwa Godmarikwe.
ee gona go ntse jalo bana re bana ba lefatshe le lengwe le la la groot mariku jaaka ga ne re gola ne re itse eh, fo re nnang teng e le madikwe madikwe ba mmatwa um eh, e se mm. madikwe o ne o tla morago um madikwe ba mmatota ene ke teng mo groot mariku e leng teng gompieno eh, mm. e ke toroponyane e nnyane fela e leng gore ne re tshwanetse re mo ne go phela mo go yone kapa re tsaletse kwa kwano le re goletse mo leroleng la teng ka kwano mo go Marikwene ke teng tota e leng lefatshe le le ntle le le monate um mo re golelang teng ne mo re phelang teng mo e leng gore batho ba tshwanetse ba na le botho Eh, ga se gore batho ba bantsi ga bana botho mme ka kwano tota botho bo tshwanetse bo le teng mo go mariko eh, ka tse tsotlhe tse re di dirang
ke itumetse thata motho wa se lebagale re na le eh, reswarto yo buang puo e ntle ya swana puo e, e monate thata mo aforika borwa motho etso ga bo sa tlhaloganye puo e motho etso botsa o mo pelo ga gago o tla go kgopakgopetse mo kgopakgopetse o tla go neletsa sekai ka ntlha ya ntata ya rona ya kgwele ya dinao le kgwele ya sephai re se lebale ya rabi as a commentator re swareta ko go tlhalosetse gore o godiswe jang mo bofelong ba letsatsi ke ba ke ke motsadi wa go tsalang e, ke bua ka mme wa gago le rre wa gago e ne le batho ba jang ga ne ba ntse ba le ka kwano mo lefatshe le ka kwano
o etse ke tlholo ke bolelela batho ba bantsi kere kana rona nna ke goletse mo nakong mo nakong ya tlhaolele ya hmm. apartheid re hmm. re goletse mo yone nako eo mme mme le ntate nna ke goletse mo go yone mme ga se gore re goletse ka yone re goletse ka botlase ga yone mme ga se gore re goletse ka yone ga ra ga ra gola ka tlhaolele eh, mme le hmm. ntate ba nkgodisitse gore motho ke motho madi a re nang le one ke madi a re nang le one a mashibidi go tshwana a o mang a o morafe otlhe o feng kapa mang ene ke sone eh, mo nakong tse le mme eh, le ntate ga ba nkgodisa ne ba re wena re batla gore o bue puo ena ya setswana kana ka ka jaaka batho ba bantsi ba itse mo nakong ya tlhaolele ne re sa tsene sekolo mmogo le batho ba bantsho mm. le le basweu eh, ba ke la gore ke motho o mosweu ne ke tshwanetse ke tsene ko sekolong sa afrikaans se e leng gore ne ke ithuta ko teng mme mm. dimmaraga ga ga e le gore sekolo se a tswa mme o na ntsa a nkisa ko kasi go le kaisane la groot mariku nako tse le ne le ne le bidiwa madikwe ke ile o tsena mm. sekolo le batswana gore ke tle ke ithute puo sentle

o a tlhokafetseng jaanong mme tota mm. eh, e ne le motho a kileng a nna eh, principala ya sekolo se se tona tota ko lefutshane pele a tloga mo goet mariko mme ke ene kana ne go kgwata ya ka bana ba ga o sa dira go buete ya gago ne go sena ee. ne go sena tlhaolele gareng ga rona le mm. mme le ntate ne ba e batla jalo um ne go na le mm. batho ba e leng gore ne ba goga dinko Eh, ba ba ba re nya yaanong gore o nta gore ngwana a nne jaana mme le ntate ga ba ka ba ba buisa bile ba re ba re re batla jalo ene gompieno mm. ke itumelela sone gore ke godile jalo ke godile mm. mo dinakong tse ne e le gore di bokete mme re godile ka dinako tseo e le gore ga se gore re godile re phela le yone re phetse mm. mo go yone ga ra phelo ka e phela ka yone ene seo ke sone mm. se ne se le monate um ditšhomi tsaka kapa balekane le nna ne e le batswana mm. ne re disa mmogo ne re ya merakeng mmogo ne ke tsamaya ko ko um ko magaeng thata um ke tsamaya ko phela kwa matlhako um re ya merakeng re disa eh, ga e nna di-holiday e ne e le gore ga ke ka kwana mme dinako tse dingwe re le ka fa batho ba nketela ebile le nna so ke gotse hmm. ke gotse eh, bophelo bo bo monate ba mo gae eh, bophelo bo e leng gore ngwana moshimane a ka nna a nna le bone e se se toropong ke goletse se gae and ke teng mo tota motho o ithutang sentle teng ga o gola ya no ke tumela thata botho ba tshose le ba le rena le re swara teka kwa mo thulaganyo ya gago ya mantlha ke bua ka station sa gago ke batle ke bua ka di-station tse dingwe mo nakong se le tsa maloba ke setse ke na le ena ka kwana botho etso re Se ke se ratang go ke utlwa tshwelo ya gago ga e bua sentle ke batla go tlhalosa sena ka mo go wena se kgethileng se kgethegileng ka setswana se puo e ya koloe ke eng gore o bo bo puo e le gore batho ba e leng gore ba tshwana le rona ba latlhegetswe ke puo ya bone ke bua ka bašwa ke bua ka batho ba le bantsi ga ba sa batla go bua puo ya bona jaaka wena le mosweu yana ke tla e bua o tla ntshwarela ga ke e bua ka jaaka o le leburu um o bua puo e monate thata o kgasa mo kgasong ya motsweding fm o ka bolela go le gonnye
e tota o itse kana rona re le maaforika um eh, hmm. a ke mosweu a ba bangwe ga se ba basweu mme tota o le hmm. moaforika ga o ka itse gore dipuo tsa aforika di dintle yang hmm. and ga ke bue fela ka setswana hmm. setswana ke a se rata ka gore ke golile ka setswana hmm. e o itse gore kana ga re bua ka setswana re bua ka puo e tlhalosang ga gona puo e tshwanang e, e tlhalosang monate jaaka setswana o tse english e re rotlhe re tabogela ko english ka gore ke ke sejatlhapi ke puo e leng gore um ke ke e, e boingwang gore lefatshe ka bophara ene ke puo ya business dilo tse dintsi hmm. tseo e, e nte e nne teng mme tota ga o ka bona gore dipuo tsa aforika di dintle yang ene ke batlo tsenya afrikaans mo yone ke re afrikaans hmm. le yone ke puo e ntle e, e hmm. tlhalosang mme ga e ka ke ya tlhalosa bontle jalo jaaka setswana bona setswana gore se tlhalosa kana rona ga o ka lebelela ke tlhole ke bolelela batho ke re lebelela eh, dikgwedi dikgwedi mm. tsa mo ngwageng gore di tswa yang tse mm. tsotlhe kana ke tlhaloso and e tlhalosang mm. monate ke seete bosigo june july kore ke kgwedi e leng gore ya tlhalosa go tsididi o ka seete bosigo ka gore go tsididi thata ko ne batswana ba nna teng mo porofenseng ya bokoni bophirima le ko botswana nako tsele go tsididi mm. ga o a tshwanne go tswelela ko ntle ga o ka lebelela mm. ke kgang e lengwe yaanong o mpolele gore june ya reng e go raya e re keng ka mm. afrikaans ke uni uni e go raya e re keng setswana sa re se te bosigo ke yone kgwedi eo ga o ka lebelela ebile ga re ga re ga re lebelela go bala o re nngwe mm. pedi tharo nne tlhano thataro o tlolela ko letsogong le lengwe mo tse tharo tse di tlhakaneng ee. ebile ga o bona ga re bua ka sepedi ba re go tshelela go tshela go letsogong le lengwe go ya go letsogong le lengwe gore ke dipuo tse di tlhalosang le mm. rona ke sone um go etsa commentary mo rugbyng go le monate yalo hmm. nna le ba bantsi ko motsweding batho ba puo ebile selonduna eh, re tlile ka mafoko ka gore ne go sena mafoko a ka tlhalosang gore gore scramo ke eh, ka hmm. afrikaans ke scramo ka english ke scramo mme go diragala mo lebaleng o sa itseng hmm. gore rugby e tsamaiwa yana o ka se itse gore ke ene selonduna ka ene ka nnete o tlileng ka kgang ena re ke lesakana la nkope hmm. mme ga re hmm. ga sa ke ka pela go ka pela wa re ke sakana la nkope mme ke lesakananyana le lennyane le le diriwang ke ditlhopha tse pedi tsena re kopa gore kgwele e tsene ka mogare gore re tle re tshameke re tshameke gape dilo tse dintle tse di tshwanang le tse eh, tlhaloso ya puo e re leng mo go yone ke tlhaloso e ntle tota puo e and ga o ka tsaya dilo tse tsotlhe setswana and ga ke batle gore setswana fela hmm. setswana ka gore ke a se latelela mme ga o ka tsaya dipuo tsa aforika tsa rona mo mo bo aforika bophirima ke teng tota mo e leng gore dipuo tsa rona di a tlhalosa tse tsotlhe di a hmm. tlhalosa and ke sone se se monate mo puong ena e re e buang and e leng gore re ka seke ranta gore e swe re tlogeleng go nta gore bana ba rona ba nagane gore ba botlhale ba itse fela english ga ba itse
e re ko go tshwere foo se ke se ratileng ga o se tshwaela ka puo ya setswana yaanong re na le bomme ba e leng gore ba na le selo ba se bitsa co-parenting ga o e bua ka puo ya sejatlhapi mme ba bua gore ngwana tla bua puo ya seeng o mongwe o tla bua puo ya ga ga ba sa bua puo ya bone bana ba rona ba bua puo ya sejatlhapi mme ke kopa o ka boleletse botlhale ka kitso ya ga gore ke se feng ba se tlhaelang ka ka ka go sa bue puo ya bona e re swart e tota ga ke bone gore motho o tshwanetse o o fetole puo ya gago e le gore ke setso sa gago eh, o o nte gore bana ba gago ba se ka boela ko ko ba tswang teng nna hmm. eh, tota eh, ke ke ke bona ile e gore go tshwana le banaka eh, banaka hmm. ne ke ne ke ne ke batla gore ba kgone go bua Setswana ebile e le gore ne re hmm. golela ne ba golela ko toropong mme ne re ne re ne re bua le bone ka gore o itse kana dipuo di, di puo e etsa gore uh, go na le seane sa setswana se se reng puo uh, tsela ya motho ke molomo and uh, kana ga o sa kgone go bua uh, o tla bo o tlhaela bana bao o ka fitlhela ene ke na le tšhomi ke na le mmata o motona uh, ke advocate le le le mosadi ke advocate ka bobedi ke batswana ba moetso kwa etshofa mme bana ba hmm. bone ga ba kgone go bua setswana ne ke ba etetse letsatsi le le ngwana teng o setsana le bo eight years ke bua le bone eh, ke ba dumedisa ka setswana ke thoma go tlotla le bana fela be ke bone gore tota fa go a tlhaela dipone di a tuka mme ga gona ope ko gae um bakeng la hmm. gore ga ba itse gore ke bua ka eng e be ke hmm. bua le bone ke re la itse gore go tlhaela eng setso sago kana re tshwanetse re itumele gore setso le botho ba ba sa batswana re le batswana mm. ke selo se se ntle mm. thata selo se se phelang mo aforika borwa se se phelang ko botswana selo se e leng gore se re dira batho yaanong o tsaya bana ba gago o ba latlha gore ba se ka nna le le setso seo kapa mm. diane tsa setswana tse dintlentle tse ba se ka kgone go di itse e tla be le gore o latlha ngwana tota gotlhelele ga ke itumelele um batsadi ba e leng gore ba dira jalo le bana ee ba rute puo ya english ba rute puo ya afrikaans ga e le gore ba tshwanetse ba e dire kapa ba batle go e dira ka gore ke boa gape kere tsela ya motho ke molomo ngwana o sa leleng o tla swela tharing mm.
motho se ke ya go amogela motho se o tsoreditse thulaganyo ya gago ya ml talk show ga ke tsamaya ke le esi motho se ke tsamaya le gagaripa ke tsamaya le moganka ke tsamaya le ka puo e nngwe ba bitsang ba bitsa kakapa ya podcasting Mme, Ke itumetse go sena eh, ka boitumelo. Go na le dilo tse ke di lebeletseng eh, re eh, Swarte mo botshelong. Um, o tsene jang mo radiong ga ne o tsena o simolola because eh, ke a itse gore o dirile matric ya gago ka Setswana. Ga o feletsa matric ya gago bo sentse o tsena mo radiong. Ke kopa o re tlhalosetse kitso e gore o bo ipone o le ka kwa eh, motsweding mo nakong tsele tsa maloba ne le eh, e re tlo go lebeletse ema go senene ke batla go bontsha sengwe mo sefatlhegong um e ne le radio setswana mme ke batla o lebelele sengwe fa ke tlo se tlhagisa mo lepokosong la rona ka kwano motho etso ga o reditse ka tlhoafalo ke a go amogela nna ke diwa mo lekgetho mo gagabe ke repile le kgosi ya um morabi ya commentary ya setswana mme ke batla go mmontsha sengwe ka kwano ke ya go amogela ga o reditse se tlo tlhagelela mo nako e se fetseng pelo mme go tlhagelela rabi e ke sa batleng gore e tlhagelele mme ke tla bua ka se mo nako e sa fetseng pelo mme se tsene mo nakong e e sa batlegeng mme ke batla go bontsha fano ke bua ka digagaripa tsa maloba tse e leng di le teng ka kwano mme ke batla go bontsha fano ga o reditse motho etse ke ya go amogela lebelela um resoarte fa wa bona bakgasi ba radio tswana a ko go bolelele leeto le o le alisana jang mo nakong tse le tsa baloba mo bagasing ba radio ya setswana
e tota e ne le eh, go diragetse gore la ntlha gore ke bue mo radiong eh, hmm. ne go na le lenaneo mo mo radio tswana le ne ba le bitsa gore ba re ke o se ithutile kae ne ke santse ke le ko sekolong ene monna o ne a e le gore ke ene presentera ya lenaneo leo e ne e le tlomfa segwe um hmm. eh, ntate tlomfa sa tla ko go nna mo gae ra bua ka dilo tse dintsi tsa setswana e ne e le kgaso yaka ya ntlha um mo radio mme ga ke dira matriki moraga matriki ke ga ke bona gore ke sengwe se o hmm. ka reng nka rata go se dira mme hmm. o itse gore mo nakong tsele kana jaaka ke go bolelela e ne e le mo nakong ya tlhaolele ke ile ko hmm. radio tswana ke le ke le technician ne re sa tshwanna go bua mo miceng re sa tshwanna go bua puo ya setswana ka gore ke mosweu e ne e le hmm. sengwe se se diriwang ke batswana fela hmm. eh, ke thomile ko radio tswana ka 1978 hmm. eh, and-e tota eh, le le banna ba batona uh, bo sello phiri omdense hmm. tshedi hmm. nick mokwena uh, julius khori uh, banna bao uh, uh, ba ne ba le teng gore ke ba fitlhela ba le teng mme batho ba e leng hmm. gore ba ntsere uh, ba ntshupetsa omdene ke Eh, monna tota o e leng gore o mphile eh, ke mo tlhwafalela jaana omdene ga ke mo bone eh, ka, ah. ka dilo tse tsotlhe tse ke di rutilweng ke, ke batho bana e mm. ne e le ke kopa tshwarelo e ne e le dilo tsa tsa tsa nako ele ne re mm. ne re gola ebile ga ke tsena ko ko radio tswana nako tsele mm. ne go sena selo sa bone le rona ne e le hmm. rona eh, hmm. ne go sena ne go sena dilo tse ee ne go tshwanetse go na le tlhaolo ele ke tshwanetse ke gopola o itse gore re majonko um mo dijareng tse ne di tswelela ka bo eighteen mona o moshimane o le jonko o batla go tsamaya dinaga ke tshwanetse ke gopola um molokwe pagel kgaswe o brimotlong mm. molokwe pagel kgaso o bri motlong mm. and o kare mo nakong mm. tsele ne le selo eh, thupa selau eh, ba ntsa mm. ka gore ne ke re ke batlo bona gore ba nna kae and ba ile go ntshupetsa gore ne go buiwa thata ko majong ko nkara gore pirates club e ko kae nako tsele o ka re ne le e, e, e, ba ntsa ba nkisa ko teng ke le motho ile one wa mosweu ko mme ne ke ya ke ile o bona gore go ntse Hmm. Eh, ke tsene mo mo tsa metshameko ka ke le technician eh hmm. ne ke ne ke kra shift ya go ya go thusa eh, omdene omdene se yes, mona se hmm. ne re tshwantse re gase motshameko wa eh, ene le eh, Morocco Swallows ne ba tshameka hmm. le Witbank Black Aces ko Orlando wow. Stadium Orlando Stadium ya kgale ee ke a e bona ke ile kwana le omdene and a mm. ntse a etsa uh, commentary ya gago uh, mo nakong then a ba mpha mike fe a re monna wena o bona motshameko gore o tsamaile ka mokgontseng kore ne se gore ne ke commentate um hmm. ke a tswelela ke a fa se ke se boneng om then a ba e tlogela ga re boela hmm. ko gae kapa re boela ko studiong from then on tare monna kana yaanong o tshwanetse o didimale fela ga o seke wa nna gore o ile o breka gore yaanong kana o buile mo moweng re tlo tsena mo mathateng le gae ga gona motho o ne a itse ka yone ga gona eng gape se se diragala ra ya ko motshamekong o mongwe om then yaanong ga mpha mike a re leina la me ke kana la setswana ke rampochane ba botlhe ne ba nkitse ke le rampochane a mpha mmae ke a re rampochane tsa um bua gore o e bona yang and a introducer e le gore ke rampochane montsho hmm. sefane sa ka ke swarte and go se fetola go se etsa setswana ba re ke montsho rampojane mo ntsho and gantsi kore dijara tse dintsi ne ke gasa um ka one mokgwa ka leina la rampojane mo ntsho um batho ba sa itse gore ke mosweu o gasa mo stationeng sa batho ba bantsho um mo nakong eo ka gore e ne e le molao ne re tshwanetse re fete mo molaong ka ka dinako mme tota eh, dijara tsele ene ga o ba ntshupetsa yalo eh, banna ba kgale ba ba radio tswana eh, ya fetoga ya nna setswana ya nna radio setswana ya fetoga mm. ya nna setswana stereo eh a be le gone ya re tsena mo motsweding le tse dingwe tse tota e ne le dinako tse di monate ga re gola teng kore ga ke a tlhola ko stationeng dinako tse tsotlhe mo programming ke ga ke ke ba ntsa ba nkisa ko gauteng ko uh, auckland parker gore ke ilo dira sports fela ga ke dira sports yalo ne ke se direla le le di-station tse tsotlhe tsa tsa leleme la aforika ga mmogo le setswana e ne se le teng teng ko so ke setse e le ngwaga tse soma a mane le bobedi ke le ke le mo teng ga radio eh ene ke le mo di-stationeng tsena tsa tsa tsa le- leleme la la afrika ke ke sa Hmm. tsenye afrikaans le english mo go yone Mm.
wow motho se ke a go amogela ke go amogela ka boitumelo ke itumetse thata re bua puo swana a ko ipele ka puo ya gago a ko ipele ga ke re mo go wena o seke wa bua puo e sele mme ke a kopa buisa ga o le motsula o bua sezulu e mong wa gago a ka bue puo ya gage a ko ipile ka puo ya gago motho o se ka re o bo tswa o bua fela seesemane o bua puo ya seatlhapi ke ka bago ke tlhalosang ka borepana bothoetso thulaganyo e reditse mothoetso ke ml talk show ga e bitsa ka tlhamallo ke morgan lekgetho mogagabe o se lebale mothoetso re bua ka bokone jwa eh, ke bokgoni jwa bokone bophirima mothoetso ga bua ka pua shatlhape e re together we move northwest e re ipelang ka yona mothoetso nna le re soa re tlhagela ka kwa hot marikwe re bua puo ya rona bothoetse re ipela ka yona mme o tlhalositse ka sete bosigo ya tlhalosa sete bosigo se ka eta bosigo mothoetse ke puo e, e monate e tshwanetse re, re, re bua ka yona ka boitumelo re swarte a re lebelele um ga o ne o simolola ba go beletsa mike ke dance tshedi la ntlha ka kwa orlando stadium ka kwa escotini sa mabinzela a ko go bonaletse o roneletse motshameko go no gasa e le le orlando pirates le motshameko mongwe a ko roneletse motshameko mo nakong e e sa fetiseng pele go senene fela o roneletse motshameko e kete ka go ka kwa lebaleng la ka kwa orlando stadium ka kwa mo setlhopheng sa orlando pirates se ntsho se matepe ka molaka se tshameka le setlhopha sa magosi o ka roneletse motshameko mo nakong e sa fetiseng pelo be be gore gore jaanong o mpa mo selong se se makatsang ga ke se tlhole ke etsa kgwele ya dinao um go le kalo um eh, and and kore ga ke se tlhole ke le mo go tsone ka nnete ga o ntha gore ke a ke re jaanong ga ga re ga re re thoma go practice dilo tse da re re ke tshwanetse ke ipaakanye sentle and ga se gore ke a gana nka e leka mme eh, gongwe batho ba tla ntshega ba tla ntshega jaaka ke a gopola nako tsele a kile ra fa eh, rastes maiketso maope ra mo fa mike gore a gase game um e ne le ditshego fela ka gore rusty ne e le motho o ne a itse mmino ona a sa itse metshameko so nna gone jaanong ke gasa metshameko ya rugby fela um ga ke se tlhole ke etsa um mabole um tennis dilo tse di tshwanang le tseo so ga e le gore ke tshwanetse go batla gore ke dire sengwe ke tla se etsa ka ka go etsa rugby ka gore ke yone fela e e leng gore ke re ke se ka go sena bokgano ke tlo go neletsa rugby e re ke go neletsa kgwele ya dinao motho wa se ke robogela mo thulaganyong ya gago ya ml talk show re santse re le ka kwa lepaleng la kwa fnb stadium ke ya go amogela mothoetso metshameko ditlhopha tse opedi e leng orlando pirates tsa ntsho tsa matepe ka bolaka di tshameka le setlhopha se le sa magosi ke bua ka basimane ba kaiza mo thaunga o gopole setlhopha se ke ditlhopha tse le ba di bitsang dabi mme mo ditlhopheng fa re tlabe re tsaya mosimane wa e leng eh, itumeleng kone ke ena mokapnete wa setlhopha sa eh, ke bua ka sa kaizer chiefs ka mo orlando pirates motho etso ke ena mosimane e leng eh, maela ke ba bangwe motho etso ba e lego ba tlabe ba tshameka go senene e tlabe e le gore ditlhopha tse di berekile go ka tlala seatla mo tshologanyo ya gago ya mantlha ka kwano e re ke setse ke ise dithapo tsa me ka kwa reswant re swantho bona fela gore ditlhopha tse di tla tsamaya sentle segolo gompieno
e tone go ntse jalo eh, motshameko wa gompieno e tlo nna motshameko o monate motshameko e leng gore re tla bona gore tota eh, ba e leng gore ke dikgosi tsa ko soweto ke mang kapa dikgosi tsa ko gauteng a ke ke dibakanie kapa ke bone makgosi um mo motshamekong wa gompieno e tlo nna motshameko o e leng gore e tlo nna motshameko o thata mme maemo a bosa mantle ga gona phefo e kalo-kalo e fokang re bona e le gore tota go na le matswidi-tswidi ya batho ka kwano and-e le ga gona le ga e le manno a peba gore a e tla tsena mo teng ga stadium gompieno um ka gore go tletse and-e tota ga o ka lebelela yana re bona difolaga tse di serolwana tsa chiefs tse di leng teng ga mmogo le tse dintsho tsa Pirates mme tota e tlo nna motshameko o montle mme ba tla tloga ba ragoga gone yaanong mo mohubung wa lebaka
ya e kete re re na le eh, that ability ka puo e nngwe ya seeng re na le ability ya go tlisa motshameko mo ba mo bathong ba rona mo Africa borwa motho so ke sentse ke na le ena ka kwano ke bua ka kgaripa ya ka kwa motsweding FM rabi mme re tlo moneletsa motshameko wa rabi re tlabe re neletsa lineup ya gage segolo gompieno mme a kgone go ba bona ka kwano mo thulaganyo ya gago ya ml talk show before re ya ko rabi ga re tlhalosa ka boripana mme ke kopa o go neletse leeto la gago le banna ba tshwana le bo Dan Setshedi ba nna ba tshwana le bo Sello Phiri a ko gone letse go le gonnye ka bona gore e na le batho ba le jang ba ba ratang eh, eh, ke bua ka podcasting e re sentse re le mo go yone o ka re leletsa eh, ka bokhutshwane gore e na le batho ba yang re teng setshedi ga mmogo le sello phiri
omdere tota ne e le monna o ne a rata metshameko Omdene e ne e le motho o e leng gore o ka nna wa mo fa motshameko o mongwe le o mongwe um na ka kgona go gasa e ne e le hmm. creatara um monna o e leng gore mokgona a tlhalosa se se diragalang mo lebaleng teng e ne e le selo se e leng gore bareetsi ba gagwe ne ba mo ne ba mo tshwere ka leleme ka mokgwa o ne a tlhalosa ka teng on then e ne le monna o ne a rata kgwele ya dinao thata e ne e le monna o ne a gasa mabole ka mokgwa o montle tota um ke santse ke mo gopola re dirile metshameko e mentsi mmogo ke le technician ke ke le gore me kana o le technician wa reetsa gore mogasi wa gago o bua ka eng and o lebelela tlhaloso ya gagwe gore e ntse jang on the ene tota ne e le motho o nka mo comperang le le ba ba tlile moraga gago eh, re lebelela tlebo manyapelo eh, ka gore tlebo hmm. le ene ne le o na le mo classeng ele ya home density hmm. eh, then e ne e le motho o na a na le talente e ntsi thata ka go letlhakoreng hmm. la metshameko and metshameko ya rugby ga mmogo hmm. kere wa le jong ko tota o sa tlholong a re rona um qemo mme e, e ne e le um wa ko pele ga ga ga ga qemo on then e ne e le motho o ne a itse metshameko tota um and le gompieno tse dintsi tse nna ke di itseng go tswa ka ka go gasa e tswile ko banneng jaaka bombentshe tse Hmm. ga re ka lebelela eh, sello phiri talente e ne e le koo sello o ne a na le talente kapa le jaanong kana eh, sello phiri o santse a phela ke moruti ke sebaka Ee. ke sa bue le ene Wow. le sello phiri ke ke ke monna o ne a ka a ka nna le lenaneo le e leng gore o ka nna o ka nagana gore monna o o seta o tumo go maswe o etsa dilo tse di sele o etsa eng e go sa nna jalo a tswa mo studiong a tsamaya a boa a tlo etsa lenaneo la ditatolo hmm. a tswa ko a boa a tlo etsa hmm. lenaneo la la kgaso ya ya ya ya, ya sedimo dilo tse di hmm. tshwanang le tseo e ne le monna o na le a re talente e ntsi tota selo phiri na a sa kgone go gasa metshameko ne e se motho wa metshameko mme hmm. talente e na na le yone ya acting and ya go hmm. tlhalosa ya go etsa di-program eh, ga ke dumele hmm. gore ba santse ba le teng eh, ba ba ka kgonang se ne sello phiri ya dikgora ga o ka le ga re ka bua le le le le bareetsi ba kgale ba ne ba reetsa mo nakong eo nna tota le ene sello e ne e le monna jaaka ko go bolelela o ne a ka dira program ya di-joke a tswa mo yone a tsena mo programming e e leng gore e serious thata a tsena mo hmm. dikgangeng a di bala hmm. a tsena mo se sengwe a se dira mme o ne a na le talente e tshwanang leo ke sone se ne ke se gopolola ka ka sello
motho weso re itumela re itumela re utlwa ka mogo um eh, reswata a tlhalosa ka boripana gore motho wetso a ko ipele ka puo ya gago a ko ipele mme o tsaya setswana o tsaya puo e nngwe o e buang ko lapeng o tsaya sentle fale le fale o bua ka manontlontlho mme o bua setswana se tletseng boitumelo ka manontlontlho mme ke setswana se re ipelang ka sone ka kwano mo thuloganyong ya uh, eh, ml talk show ke itumetse ga o ne o ke lebeletse uh, metshameko ya rabi o ileng wa e tlhalosa fale le fale mme uh, ga o lebeletse england le south africa ka 2019 o no santse o bua o buisa motshameko o o no le commentary ya metshameko wa england le south africa world cup kgotsa ke ya 2015
e ke yona 2019 ya ya makgaola kgang eh hmm. ga ne re tsene mo cup finaleng ene re fenya motshameko eh, ke ga ke ga ke etsa motshameko ka go ga setsa hmm. eh, setšhaba se sa rona se se buang sesotho ke ka re mm. sesotho ka gore um le mo lesedi f m ga mmogo le mo thobela f m um mo nakong eo mm. ne re gasa um gore batho bareetsi ba tle ba itse gore aforika borwa e dira yang go sianeng mm. so se ratileng ga o le o le mogasi jaaka o bona batshameki jaaka re tla ba tlhagisa ka kwano ke ba feng batshameki ba e leng gore o ba ratile ba e leng gore le gona o ka re ba dirile go ka tlala seatla mo kgweleng e ya ke bua ya ya rabi
ba ba motho o ka se kgethe batshameki eh, ba mm. bangwe mo gare ga ba bangwe mme ke batla go bua ke re eh, eh, ga o ka lebelela banna ba pele ba ne e le gore ke balatedi ba balatedi ba ko pele ba ba setlhopha sa mm. sa Africa Borwa eh mm. mo dinakong tse gane rona re gola le go na le monna o ne ba mmitsa ba re ke Frik de Prie eh mokgo mm. o ne a tshameka ka teng e ne e le so se sentle Nas Buerta eh ne go na le eh, batshameki jaaka jaaka Morney Duplessis eh, o ne e le captain ya Africa Borwa eh, mme ke mm. ba pele bao nako tse le tota eh, ne re sa bone eh, motshameko wa rugby wa batho ba bantsho go le kalo-kalo um go tla itse gore tota ne go na le batho ba ba tshamekang rugby bontle jang mme ne ba le teng mathosa hmm. ba tshamekile rugby setse le dijara tse di fetang tse lekgolo ba ntse ba tshameka rugby ba tshamekile hmm. rugby ntle gore tlhao le le ne ba gore ba seka

o kgona go utlwa ke a kgona go utlwa e se e kete re na le eh, mathata a technique a senang ka sepe le ona mme re tla wa bankanya fale le fale motho wa seo se se rekisa eh, station e ke sone ke re e ka ya e ka se nne e ka se nne gore re ka tsaya motho jaaka siamthanda kulis um mm. polisi tota mo nakong ya tseneng gore a nne captain ya aforika borwa ne go se bonolo fela gore a tsene re eh, yaanong captain ya aforika borwa ke wene le captain wa ntlha wa motho o montsho wa aforika borwa ene mm. na na le tiro e tono ga mmogo le mokatisi gore go bereka le setlhopha sena go senne bommampodi ba lefatshe um ene o se diri tshwanetse re mo tlhompe ka go letlhakoreng leo a e le e le gore ga a tlhola a tshameka rugby e ntle jalo go na le mafoko a mo phalang mo lebaleng mme ga gona motho o mo phalang ka go letlhakoreng la la go nna mo captain wa Aforika Borwa go nna monna o e leng gore ba tshwanetse ba go reetse mo lebaleng Eh, so Mm. tshwanetse re re re re mo rulele re mo rulele futsi ene um um mo mo mo mo mo mo captain wa Africa Borwa Mm.
kore re tshwanetse re mo rotloetse re le batho botlhe ba maaforika ba ba aforika borwa ke ka mokgwa e batlegelang ka gone re swarte ke lebeletse leane la gago um botshelo ba gago mo o tswang gone kwa kwa got marekwe mme ke batla go bontsha sengwe se sengwe se se tlhagelang fa um ka got marikwe um go na le ba bitsang logo ya rona e re tlhagelang ka yona ka kwa got marikwe e tla tlhagelang mo nako e sa fetseng pelo mme go tla o sontse o le ka fa sabc yaanong o tswile ko sabc o gotlhetse ka fa ke bua ka um puo ya rona um ke bua ka um keng bokone bophirima o ka re bolela gontsi gore leeto la gago go tlhagelela ka fa um auckland park o bo sentse o buile ka fa got marikwe mme o gotletse ka fa mo bokone bophirima re bolelela go le gonnye gore go dirile jang gore o be a freelancer yaanong
Eto ta kere ke ke ke ke ngwana wa wa Groot Mariko. Ene logo mm. yo ke ke logo e ntle ya Groot Mariko me ee. nang ke be ile gore ke a e design ke be ke e design ile ka mokgomo o o phalang o ba ke la gore e seng fela gore ke ke logo e ntle. Be o itse gore eh, eh, ba ba ba retsi le le batho ba ba itseng ka Groot Mariko. Tshwantse re bone gore leina la Groot Mariko le tswa Mm. Eh, leina la Groot Mariku le tswa e ke leina la Setswana la mm. Setswana tota mm. nako tsele ka ka e ne le dingwaga tsa bo 15 14th century ka di 15 century ka nne 15 16 century le go na le borafe wa bakwena o ne o nna na go bapana mm. le molapo o o fetang mo mm. golot mariko mm. mme morafe wa bafuruthi one mm. no no nna ntlheng ya ko dithabeng le le mm. ntlha ele ya ya go tsena nte kere inland go tswa ko molapong mm. mme ba lwela mm. phulo mm. bafuruthi ba bolaya bakwena ka mokgwa e leng gore madi a bone na tsena mo molapong hmm. and ba ba bitsa lefapha leo ba re ba le bitsa ba re ke madi a bakwena hmm. through generations e fetogile ya nna madi a kwena ya nna madikwe hmm. maburu ga ba tsena fa ga ba hmm. ka ba kgona go bua lefoko la madikwe bone ba ba hmm. ipitsa ba re ke mariku go na le gore ba mm. bitse ba re ke madikwe ba re ke mm. mariko mm. and ga ba re mariko go na le molapo o motona o fetang fana one ke sone ka afrikaans o motona ke groot ke sone se tileng ka groot mariko and klein mariko ke e fetang ko ziraste ko sefatlhane ke one molapo o monnyane no melapo e mebedi ena e tsamaya e tsena mo mo limpopong gore e, e tle e felele ko shaishai ko ko mozambique so mo re tswang teng mo re tswang teng groet mariko leina la teng la mmatota ke madikwe okay. madi a bakwena ke ke ke ke ke ke lefapha le e leng gore le na le history e tona tota ga re kgakala go tswa kgaditswene kgaditswene e ne e le toropo ya batswana e ne e le la mm. ntlha um batho ba ba sweu kapa missionaries ba tla ka kwano ba tle ba bone gore mo nakong tsele batswana le ba setse ba itse go etsa go bereka ka tshipi le go bereka ka kopore um le dilo tse ne e le gore merafe e mengwe ne e sa itse ke sone ga ne eh, nako tsele mosilekatse a tsena ka fa a lwela dilona a lwela go go bolaya batswana bakeng la gore na batle go itse gore ba kgona go etsa jang dilo tsena e ne le selo se ne se phiri se ne se tshwerwe ke batswana and batho ba tswa ko kgakala ba tlo batla sephiri sena sa batswana se ba nang le sone so hmm. history e tona thata ka kwano and ke selo hmm. se ke reng ke history ya batswana e leng gore rona kapa nka se ke ka re rona ka gore nako tse dingwe nna ke le motswana nka se ke re ke re ke tshwana le le ma, ma batho ba basweu ba bangwe batho ba basweu ba tshwanetse ba lebelele gore go diragala eng ka hmm. eh, ditlhaloso tsena jaaka ne ke bua ka maina a mafapha ke ditlhaloso hmm. ane ke tsa setswana wow mme o ntile gore ke boetse mo gae um ne ke naganne nako tsele gore ke tla boela mo gae ke tlo nna molemirui ke a lema gone yaanong ke ruile dikgomo um mm. eh, mm. ke lema masimo a matona mme ke a lema le batswana ba etsho batho ba ba e gore mm. ra thusana and ene go na le dilo tse dintsi tse re di etsang ka kwane go go etsa bophelo ba rona freelance e e santse le teng mo dinakong tse tsotlhe tsena ne ke santse ke Bilance ko ko ko ko motsweding eh ga mo ga mo go le ko thobela ga mo go le ko ke le sedi ke ke madinyana a tla re ka borotho ee ke nnete ka tota ka tota ke nnete go na le batho ba o berekile le bona bo dikgasong tsa dikgang ke bua ka bo banna ba tshwana le bo thabiso pakisi banna ba le bantsi ba tshwana le bo um joe hudler ba e leng gore ke bua ka bo zama masondo ba berekileng thata ba sentse ba le teng mme bo thabiso pakise ke ba bangwe ba ne ba tlhagelela ka fa soweto ba nna ka fa mo protea eh, protea north mme be ba tswa mo radiong ke bua ka bo eh, thabo kofa ba nna ba berekileng thata ba sentse ba le teng mo kgwele dinao ke batla go bontsha kgang e ya thabo ke bua ka thabiso pakise ke ba bangwe bo re qebo manyapelo the late qebo manyapelo cc ba tla ba bitsa jalo a ko gone le tse banna ba tshwana mo radio sesotho um ba berekileng thata ke bua ka bo um ke bua ka eh, thabiso pakise o ka gone le tsa kgologonye ka di ka bagasi ba bangwe ba tshwana le bo thabiso pakise
e thata thabiso e, e le ene ne e le e bogasi wa motona thata mme o ne ke mo itse thata e ne e le thabo kofa ka gore e ne e le mo nakong kgane e re re le mmogo mm. eh, re gasa mmogo gantsi um thabiso re gasitse mmogo metshameko e malwa mme eh, ga go thuse ke bua ka motho ke sa itse sentle tota go bolela eng se sentle ka mm. ene um nka rata o bua ka thabo kofa thabo kofa nako tshele ga a tsena ko SABC ke santse ke gopola ne ke le ne ke ne ne ke le manager wa sports mo nakong tsele ene ene seo eh, ne ne ne ke joke thata le ene ne e le lepodisa Eh, ke mora ke re ke constable Eh, mme Mm. tota mr cool mo dinakong tse na a gasa o gasitse motshameko wa kgwele ya dinao ene mo- especially mo gasi motshameko wa kgwele ya dinao re kgonne go Mm. ya ko sejaneng sa lefatshe ko fora

um hmm. ya re tlhole re tshameka nna le ene ke ne ke tshameka le ene ke re monna ga go thuse o se ka nna fela um o le mogasi wa metshameko bo ipeela o kare o le chiefs re tshameka fela gore e se gore ke batla gore ke le chiefs um ne ke tlhole ke joka le ene um ka dilo hmm. tse di tshwanang le tseo ka gore eh, seo e ne e le e ne le monne o na le professionale thata and tiro e ne a e dira o ne a e dira ka mokgwa thabiso le ene ka one mokgwa banna ba ka botlalo ke banna ba ba- ba ba professional joe hutla ne o bua ka joe hutla um monna o na e le o- o o- o ne a le ko stationeng sa sa sa sezulu kapa Ee. sa eh, Khosi FM. ne- ne- o kgosi nako tsele mare ne re tshwanetse re itse le gore ke se- ya sezulu e. Eh, ene tota Mm. eh, eh, e ne e le monna o na a- e le pro- e le- a le professionale ka mokgona ba ga gasa ka teng ene a Mm. tshwere jalo so banna hmm. ba bantsi eh, bo pitla ba qela eh, eh, station merafe e yotlhe ena ne ne ke bereka le banna ba e leng gore ba nthusitse go nna se ke leng sone hmm. go tswa ko go bone go bereka le bone go etsa dilo hmm. le bone se ntile gore se nthuse gore le nna ke tle ke tlhaloganye um dilo tse dintsi tse di leng teng mo kgaso
no ke a itumela thata go utlwa tshwelo ya gago mme ke itumetse thata o se lebala motho wetso ka puo ya jatlapa welcome to ml talk show tv podcast re tlhalosa ka boripana re mo diphaposing tsa gaso motse moshate ke bua ka johannesburg gauteng ba tla ba bitsa jalo o se lebale station se sa motsweding fm e ne se bitswa eh, bomma batho mo nako e tsheletsa maloba ba gasa ka kwa mma batho fm mme ba berekile thata mme ba bereka jalo motse moshate mma batho ba berekile re na le kgagaripa ya uh, rabi ba bitsa the first commentator e sentse le teng ka kwano re bua puo monate ya swana ke itumetse go bua puo ya me mme ga e tla wa e utlwa puo e ke puo ya mo gae ke puo yaanong re tlo go fa nako ya gore o reneletse rabi mme re no go neletsa lineup ya ya gago mme eh, o tla re neletsa motshameko wa rabi go senene mme ke tlo go neletsa bona falo o tla bona mo mo fatshe fa go tlabe go na le eh, ba bitsa eng um ba bitsa ke ke bua ka lineup ya bone fale le fale mme e e tlhagileng ke bakgasi ba radio tswana ya maloba mme re tlo tlhagisa re a bifa mo nakong e sa fetiseng pelo motho weso ke a go amogela ga o redise ka tlhoafalo mme o se lebale re na le reswarte mme reswarte o tla re na le tsa motshameko go senene wa ditlhopha tse england ga mmogo le aforika borwa mo world cupong ka kwano motho weso ke a go amogela mme ke re e koretse ka boripana mme ga re lebeletse ronoletsa eh, line up ya um setlhopha se sa aforika borwa e tshameka le engelane mme e re ke lebelele fa le le fale gore um re tla tsaya eng fa mme a re lebeletse the backward mme ke bao mme ke tlo go neletsa ke bao forward ya gago re swarte ke bao e tla tlhagelela mo nako e sa fetseng pelo ke eo forward ee gone ke go ntse jalo ba ba tshamekang ko pele go belo ke eh, eh, malcolm marks o tla ba ba le mo hukareng eh, mo positioning ya manno a bobedi ga mmogo le ene eh, Steven Kitshoff wa tlatsang manno a boraro mme eh, Franz Malherbe ke ene monno a tla tshamekang mo mannong a ntlha kore ke di-forward di-forward tsena ke bone ba ba kgorometsang mo sakanalang kopeng banna ba e leng gore ditlhogo le magetla ke selo se le sengwe ga gona molala eh, ka mokgwa ba ba ba emeng ka teng ka mokgwa ba leng popota ka teng bora ga bone eh, re kry di lock forward e leng gore ke ebene tshebet o na le ene luo de jager mosimane o matepe tota o tswang blomfontein ke ene o topana le luo de jager ka mo letoko ga ga sakanalang kope ke siamthanda kulisi o e leng gore ke captain ya teng ga mmogo le peter step ditoy eh, ene ko morago e tla nna ene eh, jasper visa ke ene a tla nna a tshamekang eighth man Mokoko wa Lepiki ke ene moshimane ona Faf de Klerk ke ene a tla tshwarang eh, Malaysele e le eh, eh, scrum half mme fly half ya gagwe ke ene Andre Pollard bo midfielding ene banna ba e leng gore e tshwanetse nne road block gompieno ke ene Damien de Alinde o pana le ene Lucanio Am mme ko mafukeng lefuka la molema ke Makazola Mapimpi ka ko lefukeng la moja teng ke ene cheslin colby le ko moragorago kwana ke ene valley leroux ke ene a tshwanetseng a thibele ke setlhopha sa aforika borwa ga se tshameka gompieno mo motshamekong ona ga re kopane le engelane kapa bajatlhapi kapa nte re e bitse re re manyesmane manyesmane lefoko la, la senyesmane kana le tswile ko batswaneng ga ne ba bona eh, motho yo mosweu wa ntlha a thuntsa tlou mme ga a feditse o e thuntsa a tlolela ko godimo a re yes man motswana a mo utlwa a re ona ke leng yes man ke teng fo lefoko la yes man le tswang teng ke manyes man a kapa bajatlhapi mme a re lebelele setlhopha sa bone mme setlhopha sa sa engelane sone se tlabe se tshameka go tswa kwa go letlhakoreng la molema go ya kwa letlhakoreng la moja la lebala lena mme ba tla tlosa kgwele mo boubong wa lebala gone jaanong ga ba etsa jalo ba e tlosa ka ferl ferl o tsaya kgwele a e fampetšhane o e ragela ko pele me ya tshwarwa sentle fela ke ene jasper vise ga ba re ba mo rubelela jasper vise o tsaya kgwele o e fa ene peter stef ditoy peter stef ditoy o ntsha kgwele a e busetsa morago ya tshwara ke mokoko wa lepiki faf de claire faf de claire ko tsaya kgwele ga e busetsa ko morago le ene o e fampetšhane a e ragela ko ntle kana line out line out e leng gore banna ba englane ba tshwanetse ba latlhele kgwele eo eh, mo line out o nte re bone gore tota ba tla ira jang ba tshwere kgwele le ke ene maxwell maxwell o tsaya kgwele o tshwanetse a e latlhele mo line out teng ba tlola maaforika borwa banna ba ba telele ke beretshebek ga mmogo le ene eh, uh, matepe matepe wa tlola wa e tshwara o e tsaya fo pele ga ga lewis ga lewis wa ga engelane ga ba tsaya kgwele eo ba ya latlhega me ya tshwara ke venapolo venapole o tsaya kgwele a e fa boruri wa go marco venapole venapole ga a tsaya kgwele a teng a e busa ko morago ya tshwara ke engelane gape ba e fa mpetšhane ba ragelo ko pele ya tshwara ke enefe Valeleroo, Valeleroo tsa kgwele. Mme ga a tsa kgwele a teng a e fa Makazola Mapempe. Mapempe o fetile monna le mongwe. O fetile babedi. Wa feta wa boraro a tsaya kgwele a teng a e busetsa gape ka go letlhakoreng lele. Ga e dira tshwara ke ene Chetlon Colby. Chetlon Colby o lebelo. O taboga o ba kgwele fatshe. Mme ke try ya ntlha ya Aforika Borwa e e leng gore e tsene ke Cheslon Colby mo motshamekong ona wa sejana sa lefatshe sa makgaolakgang ka kwano mo Japan.
Wow, what a sensational. Re leboge re sware te mme re na le mathata a sekegniki re batla go tswa mo mo re leng gona bothoetso mme o tla re inela ba bogometseng re sware ta tlase a re tlisetsa motshameko ka tlhamallo ka kwano re itumetse re sentse re itumetse thata re le maaforika borwa mothoetso e le eh, boitumelo mme Oh, ke itumetse ga go neleditse motshameko wa rabi mme re itumetse thata mme re na le mathata a sekegnike fale le fale ne re sentse re re re tlosa dilo di sa batle go tloga fano mme ke tseo di a boa mme ke a leboga re swarte ka mogo go neleditseng um eh, kgwele e monate ke bua ka ya rabi ka fano re swarte Batho ba le bantsi mo Aforika Borwa ke bua ka rona ke ba mmala e tshwana le e e ke na leng yone fa jaaka wena o le o na le mmala o modimo a go fileng one mme ke batla go tlhalosa ka tlhamalalo ke re teach us the basics tsa rabi ga ko gore teacher o ko o neletse kitso e re senang yone re le batho ba e leng gore ke a itse kgwele ya dinao e a tshwana le yona rabi fela wena jaaka o itse o na le eh, eh, boikobo o na le tsotlhe tse o nang natso ke kopa go neletse matlhale ka gore re ka ithuta jang go itse um the basics tsa rabi
e gore go ntse jalo se se farologanang fela mo kgweleng ya dinao kgwele ya dinao le na le batshameki ba le lesome le bongwe ba ba leng mo lebaleng um mo lebaleng mm. setlhopha se sengwe le se sengwe sa rugby ba na le batshameki ba le lesome le botlhano fifteen men mm. ba ba leng mo lebaleng mme mm. o na le o ka o ka ba kgaoganya o re ba bangwe ba ke di-forward ba ba tshamekelang ko pele ba ba tshamekelang mo scramong kapa jaaka re se bitsa sa kanalang kope mme go na le back Wow. ke boela ko tlhalosong se se leng mm. monate mo setswaneng ne re rata go tlhalosa re re motshameko wa rugby o tshwana le diphepheng tse pedi tse di lwanang ba ba tona ditlhogo tse di tona tsena di a kopana di a thulana ko pele mme kgwele eo ga e ka tswa ka pela e ye ko mogatleng kapa ko mafukeng ke one o tonyang mm. mogatla ke one o mm. tonyang ko pele kwane o tsenyang di-try mm. rugby gantsi e ntse jalo gore ko pele ba lwela kgwele mo sakanalang kopeng kgwele ya teng ga e tswa e taboga ka pela e ya ko ko mafukeng kapa mo midfielding mo e leng gore ba tlo thuba di-channele ko teng ba tle ba beye kgwele fatshe ke explanation e ntle re e fang bana gore bana le tle le mm. bone gore ke one rugby e tshamekiwa ka mogolo rugby ke motshameko o e leng gore ga o kgone go phasa kgwele ko pele o tshwanetse o phasetse mm. kgwele ko morago ga o sa mm. kgone go tshwara kgwele sentle gore o sa e tlampurele ga ba go e phasetsa wa e digela fatshe ra re o dinala di metsi o dinala di metsi ke nnokone so ke ke ke Hmm. phoso e o e dirileng ga e le gore o tse- o tsene mo lineng o ko pele ga Hmm. ga ga ga line ya ya ya offside gore o Hmm, tlo mo moleng, penaliziwa mo e moleng ka wa nna teng. nna penel Hmm. O- e- ke ke- ke penel e tlo tsang teng ga se fela gore o re Hmm. offside ya be nna free kick e nna penel so go na le dilo tse dintsi tse di diragalang ga wa tshwana motshameko ke motshameko o e leng gore o boima ke motshameko e leng gore batho ba tekeliwa ke motshameko e leng gore batho nako tse dingwe ba gobala mme tota le mo kgweleng ya dinao batho ba gobala um le mo ee. metshamekong ye yotlhe go na le dikgobalo tse di nnang teng rugby ga e se tlhole e le motshameko o masisi jalo hmm. e leng gore tota um bana bomme ne ba tshaba gore bana ba bone ba tshameke rugby rugby gone yanong ke hmm. motshameko e leng gore o ka tshamekiwa ke mongwe le mongwe mme se se tshwenya Rugby ga se motshameko o ka tshamekelwa mo strateng. Bo mo hmm. mo tharo go ya ka o ka hmm. tshameka teng. Rugby ga hmm. se motshameko o e leng gore o tlo e tshamekela fela mo roleng mo lebaleng le le tletseng mebitlwa ka gore wawa o diga fatshe dilo tse di tshwanetseng tseo ke sone rugby e sa gole jalo ko magaeng ka gore ga ona di-facility tse di nneng teng ke be e le gore development e ka nna jalo gore ba nne le mo ba ka e dirang teng ba ba ka e tshamekang teng o ka bona o maketse gore batswana ba etsho le batho ba rona gore ba tla tshameka rugby e ntle ya hmm. boa gape go tlhalosa rugby ke motshameko e leng gore o na le try gore ke ga o ba kgwele fatshe e na le dintlha tse tse tlhano ka setswana re ibitsa re ke tlhano ka gore ke dintlha tse tlhano ga o ragela ko dikoteng jaaka bainyesemane ba ibitsa ba re ke conversion rona re ibitsa tlaleletso o tlaleletsa dintlha gore dintlha tseo di nne supa ke tlaleletso so ke dintlha tse pedi gape penele ga o ka e raga gore e tsene mo dikoteng ke dintlha tse tharo drop kick hmm. ke ke e nngwe e leng gore o tsaya kgwele o e digela fatshe pele o e ba o e fa eh, tlhako a mmoulo kapa o e fa setlhako ke rata ke rata go kota ke rata ya ke dintlha tse tharo hmm. so ke ke ke mokgwa e leng gore o etsa di-points kwa teng ka ka ka ka tlhano ka eh, tlaleletso ka penele ga mmogo le drop kick hmm.
re sware to buile ka go tlala seatla o buile go tlala seatla mme ke leboga pelo ya gago ke leboga boikobo ba gago ke rata pelo ya gago ke pelo ya batho ba batsho e keresete ya go fileng yona re leboga boikobo ba gago re leboga batsadi ba gago ba ile e gore ba ile ba go neletsa seabe sa gore o ithute puo e mme o bo santse o tsena sekolo ka kwa got marikwe ke a itumela thata mme o buile go ka tlala seatla mme re beya tsotlhe ko go ramasedi re kreste ga leboga mme o tlhalositse ka bo the Banna ba ileng gore ba ile ba bereka thata the golden decades of black radio on air ke bua ka banna ba tshwana le bo dan setshedi bana ba sentse ba re sile the late ebo manyapelo cc ba tle ba bitse jalo re se lebale ba sentse ba le gona ke bua ka moruti ke bua ka sello phiri ba sentse ba le teng ka kwano re bua ka bokgoni jwa bokoni bophirima a ke re ipele ka dipuo tsa rona mo aforika borwa motho weso nna ke diwa morgan lekgetho bogagabe la bofelo kgosi yaka ke kopa o ka neletsa ba e leng gore ba batla go ba bakgasi jaaka nna le wena gore ba ka dira jang go kgasa kgwele ya dinao kgotsa ba ka kgasa ke bua ka um kgwele ya sephai kgotsa ba ka kgasa kgwele ya rabi jaaka o ne o sentse o le a number one mo Aforika Borwa. O ka re leletsa um ka bonnye gore motho ga batla go tshwana le Rre Swarte a ka dira jang gore a ipone mo motsweding FM a ka dira jang?
Gore sa ntlha se o tshwanetseng o se dire ga o le mo radiong um o itse gore o tlhalosa sengwe ko difofung hmm. ga gona moreetsi wa gago wa bonang se wena o se bonang so hmm. ka nnete nnete o tlhalosetsa difofu gore go diragalang mo lebaleng so hmm. o tshwanetse o kgone go jaaka motlhami wa drawang eh, picture e ntle le wena o tshwanetse o etse picture eo ka mafoko o tshwanetse o hmm. tlhalose gore motho o sa boneng o a leng ko gae a tla a bone gore wena o bona eng ga hmm. o dirile seo o mogasi o kgona go hmm. gasa kgwele ya dinao kapa o kgona go gasa dilo tse tsotlhe tsena mokgwa o tlhalosang teng gore go diragala eng mo nakong ene seo ke sone se majonko a rona ba tshwanetseng ba ise ithuta o seke hmm. wa lebelela fela batshameki o re o itse batshameki ene ba dira eng ka kgwele o tshwanetse o lebelele gore ka botlalo go diragala eng mo lebaleng le go ka bua ka nonyane e nngwe kele e ratile go thula kgwele me ga ba re ba ragela kgwele a re o e phasetsa ko monnong o mongwe ke sensation ke dilo tse di tsena dilo tse di hmm. tshwana le tseo ga o gasa cricket gantsi go na le dinonyane tse dingwe tse di fetang ka gore go na le nako go rugby hmm. ke motshameko o ka pela thata so mafoko a mantsi thata go tsenya ga o kgone go kgona go tsenya dilo tse dintsi mme tlhalosa Tlhalosa ga e o se ka re fela o thekelilwe ke mongwe e re ba mo rubeletse a ke rano go na le pharologanyo le se o reng sone le se se leng ko lebaleng so o tshwanetse mm. o tlhalose o tlhalosetse difofu gore go diragalang ko mm. o leng teng ga o ka dira seo o tla nna mogasi o pele
o tla nna mokgasi o o itumedisang thata mo Aforika Borwa ke lebogile eh, ke lebogile kgosi ya ka mme eh, ke leboga tsotlhe tse o nna natso ke leboga nako ya gago ke leboga ka mogo o amogetseng ka gone um e tla re ga ke feta le nna ke tla ka fa got marikwe ke tshwanetse ke tle ka moo ke tlo bua le wena ke nna fatshe le wena mme re itumele re bue puo ya rona e sentse le monate mo aforika borwa mme ke itumetse go nna le wena ka kwano mo thulaganyong ya ml talk show morgan lekgetho mogagabe ke itumetse eh, kgosi matswa bofelo go leletsa talk show ye

ke, ke, ke kopa modimo gore tota le thuse um o tle o tswelele ka lena mananeo a o nang le one gore re tele setšhaba sa rona gore go diragala eng tse di sempole mo aforika borwa re se ka mm. nna re llela electricity re llela metsi re llela matlo re llela mm. dilo tse dingwe tse dintsi mme go na le tse dintsi tse di tisiwang ke batho jaaka wena tse o di tisetsang batho tse di ntang gore o be smile mo mo mo melomong ya batho and modimo fela ke ena ka re thusang gore re tle re kgone go etsa tseo and ke kopa modimo gore a a le thuse ka lenaneo le le nang le lone ka platform e o nang le yone gore ebile le lefoko la modimo le tle le tswe koo le tle le tswelele pele le le isiwe ko ko ko bareetsing um batho ba e leng gore ba go lebelela mo mo lenaneng lena and-e ke hmm. itumela ke a re ke le leboga go menagane lefoko le le ntle tota la setswana la go hmm. menagane um hmm. gore ke tle ke nne mongwe o nka nnang guest ya lona mo mo lenaneng lena um ne go le monate go tlotla le lona gompieno
Before o tsamaya ke na le seabe se ke sa se itumeleng ga ke lebeletse di-podcaster tsa rona mo South Africa, ga ke lebeletse Setswana. The only one person right now ke Aubrey Letsogo. Ga o lebeletse puo ya seZulu go na le di-podcast tse dintsi E kete Batswana ga ba ba batle ko S_A_B_C, ke tla e tlhalosa ke batla e tswe mo Aforika Borwa. Mme batho ba le bantsi ba batla go ba di-commentator tsa Setswana, mme podcast ya Setswana ko SuperSports e nosi, podcast ya Setswana mo ke bua ka ke bua ka SuperSports S_A_B_C e nosi. Jaanong ba bantsi ba bua Setsula ba bua Sezulu ba bua dipuo tse tse tse malebana tse tse siameng goreng eh, re eh, swarte go na le bonya ka seo
le nna tota ga ke itse ga ke na karabo go go araba le nna ke ikutlwa fela jalo um o itse ka rugby um re gasa ka um supersport e gasa ka english um ka afrikaans ka Sethosa ga mmogo ke tsone tse tharo ba na le channel e butsweng ga ke a bolo tlotla le bone ke re tsenyang puo ya Sesotho ga ke re Sesotho ke a re Sepedi Sesotho Setswana gore o na le 15 million ya ba ya batho ba e leng gore ba ba tlo itse ka motshameko ona and ga o ba efe ka leleme la bone ga gona le ga ele um motho wa iwane o buang ka rugby ka ka puo e ntle ya rona ya sesotho ba e beile fela ka go letlhakoreng la sexhosa ga mmogo le mazulu and ga go a siama mme nna le mm. nna ke letlhoko nka se kgone mm. nka se kgone go e fetola mme o bua nnete um le ka go letlhakoreng la sabc um eh, re lebelela o ka re re feta batswana ga re lebelele mm. gore talente e leng teng ka fo batswaneng ka fa e tona E tu ramo mas. E dan san tere level le re dire me in total ke ke wela hape kere se soto puo ya ya a Sotho language e leng Setswana Sepedi le Sesotho sa ga Moshweshwe ke dipuo tse e leng gore ga ba di kgathalele go le kalo-kalo goreng nka se kgone go go araba and nka se kgone go tsena mo debating ya teng ya e botlhoko um thata resort mme ga o lebeletse super sports e na le eh, mokgasi o buang eh, e le tshepo a le nosi ga o lebeletse mo eh, sabc re lebeletse e leng ke bua ka ke bua ka opre letsogo mme ga o lebeletse puo tse dingwe tsa sezulu o buetse tse tseo tsa sexhosa go ya kwa di dintsi thata o bontsha le seesemane ke bua ka sejatlhapi o bona di-podcast tse dintsi thata mme re a ke re tswe mo lefokong le inverted commerce la nepotism because uh, le lematsa batho mme ke sona se utlwisa botlhoko mme ga ke lebetse la bofelo ke a tswa le wena yanong go na le batho ba e leng gore ba badile podcasting ba tswa sekolong mme ba tsenya di-player tse ne di gola madi a mantsi Seo se bolaya maAforika Borwa. Motho o ne a gola almost 100,000. Yo e leng gore o tswa sekolong ko university o ithutetse puo ya Setswana o batla go ba mogasi ka Setswana. Mme o ne a tshameka bolo o rethaile o tshwanetse a tsene mo kgweleng ya dinao. Yaanong e utlwa botlhoko e se le commentator. Ee, mo tse tsotlhe ba ira yalo. Ke selo le sone ke selo se se utlwisa botlhoko eh, o le o le professional broadcaster eh, mm. and eh, o dirile tse tsotlhe mo bophelong ba gago go go tlela sena ko bathong ba tshwanetse ba tseye motho e leng gore o ne a tshameka ka gore ba nagana gore ene ke ene a itseng motshameko go phala wena ga sa nna mm. jalo re na le mm. bagasi ba e leng gore ke digole ne ba sa kgone go tshameka

wow a bile gore merafe e mengwe ba tlo lebelela gore ba re tshwanetse re tseye mongwe o a kileng a tshameka motshameko one ga ba nagane gore somebody o e leng gore o itse go gasa motshameko go phala bana mm. bana ba ne ba o tshameka ka gore ga ba lebelele motshameko ka leitlho la go tshwana Mm.
E utlwisa botlhoko re swarte mme e utlwisa botlhoko mo e leng gore batho ba e leng gore ba na le um tshedimosetso e lekaneng ka kgwele ya dinao kgotsa kgwele ya sephayi kgotsa ya rabi gotlhelele mme ba tsaya motho o ne a tshameka setlhopha sa amakhosi kgotsa setlhopha sa orlando pirates se ntshitswe matepe kgotsa amezulu kgotsa tsotlhe tse e leng teng be ba mo tsenya fela gore o na le kitso a sena kitso mme ba bolaya um batho ba rona maaforika borwa but e re ke se ka ya gotlhelele mo go yone but ke leboga tshedimosetso ya gago ke leboga boikobo ba gago ke leboga matsapa gago ke leboga tsotlhe tse o nang tsone resort modimo ke yo ke a go leboga ne ke batlo go boela fela kgang e nnyane ka yone kgang e ya gagwe ga re ka boela ko nako e leng gore o na le a professional broadcaster o bapane le a mm. expert's opinion guy so o mm. ka nna wa tsa mokete o ne e le gore ke mokaptene wa kaizer chiefs o papane le wena wena o le mokate wa ko pampir state mme o mm. le motho o itseng go gasa o botsa mm. ntate o bapane le wena fela expert opinion ya gago gore o nagana jang ka motshameko then re tla mm. bona e le gore re na le broadcasting e e se gore o e fetole ka go letlhakoreng le le ke go mm. leboga go menagane ene eh, tota ka nako ya lona ene nka itumela ke itumetse go nna le lona ne ke a solofela gore go na le batho ba e leng gore ba bone se ne re se dira gompieno mme ba se itumeletse sone
ba se tubetse thata go tlogela ka fa uh, ke bua ka uh, ke bua america ba tlhagela ka fa botswana ba reditse ka tlhoafalo ba reditse ka tsopedi ga e ke tsamorekile ke lebogile kgosi ke itumetse go bua setswana sa ko gae ka kwa hot marikwe ke lebogile modimo a bana le wena let me just pray for you reswart Uh, let me just declare a blessing upon your life because you have given us uh, your time. Let me pray for you. Father, we speak life we perceive the hand of God upon Reswarte Mutimo Banaliena Kalina la Krestel la Moahalalang. Amen.
Amen. Ke a go leboga rraetsho. Ke lebogile kgosi mme ke lebogile e tla re mo nako e sa fediseng pelo ga modimo ka ntata modimo ga a dirile gore tsotlhe di apere tshiamo mo eh, kgwele ya dinao ke tlabe ke go bolelela ke reswart di tsamaile sentle ba reditse ka tsopedi ga e ka tsamorekile
ke go leboga go menagane danke kgosi modimo ke yo motho wa sene le re swartea ka kwano a na le rona mo thulaganyo ya gago ya mantlha mme ke itumetse go bua le ena ka kwano mo thulaganyo ya gago ya ml talk show ba tla ba bitsa jalo ga e tlhalosa ka boripana ke morgan lekgetho mogagabe mme se nkutlwisa botlhoko ke sone se ntse ke se ntshitse ka kwano wa se rata kgotsa wa se rate nete tswile a ke re thuteng re le maaforika borwa re se ka tsaya batho ba ne ba tshameka kgwele dinao fela go na le batho ba na leng kitso e fetang ya bona ga ke re bona o se ka ba fa mmereko nnyaya fela a ke re thusaneng re le maaforika borwa go na le talent tse dintsi ga o lebeletse puo ya setswana mo sabc o lebeletse puo ya setswana mo super sports ke batho ba le nosi ga o lebeletse ba bantsi bona ba bereka seo se thusa botlhoko ke ka mo gore le ka kwane mo talk show re re nepotism tsotlhe tse a di tswe mo Aforika Borwa go tswa mo go nna Rre Morgan Lekgetho Mogagabe a kopana gape mo thulaganyong ya gago ya mantlha mo thuetsong ke tla go neletsa ntletse-ntletse re exposa dilo tse sentsi tse sa siamang mo Aforika Borwa go tswa mo go nna Morgan Lekgetho Mogagabe e re ke fete ka fa e re ke fete ka fa mo advert ya rona mme ga re tswa mo adverteng ke tlabe ke kgona go uh, go go neletsa eh, tsotlhe tse se nna tso re ke feta ka fe ketlhe

motho se ke ya go amogela gape ke sentse ke feditse ka kwano mme go nna le wena mo thulaganyong ya gago ya mantlha mme ke sentse ke phutha se leng sa me ke sentse ke re ke leboga motho wetso ke leboga matsapa gago ke leboga airtime ya gago ke leboga tsotlhe tse o nang natso a re kopana gape mo nako e sa fetiseng pele motho wetso a re kopane mme ka puo ya swana re re uh, a ikomakobe modimo ke yo bye bye